כ'וויל היינט געבן א שטיקל ריוויו אויף די עפיסאוד פון מיילעך קאהן מיט שלומי זיינס אויף זיין טיף טיף פאדקעסט. פירסט אוו אלל, שלומי האט געטון א פענאמענעל דזשאב פון אינטערוויוען מיילעך, ס'האט נישט געפילט ווי א אינטערוויו, ס'האט געפילט ווי א שמועס, ס'האט געפילט ווי א קאנווערסעישאן, מיילעך איז געווען אינסענלי וואלנערעבל, און גערעדט זייער אפען און זייער קלאר, און איך וויל אדרעסירן אפאר זאכן פון זיין קאנווערסעישאן וואס איך האב אביסל ארויסגעברענגט אין איינע פון מיין פאריגע ווידיאוס. סאו, נאמבער וואן. איך האב. געטאטשט אין איינע פון מיין פאריגע ווידיאוס אויף די קאנצעפט אז איינער וואס גייט אראפ פון דרך otd איז ס'איז א פארם פון סוסייד. otd איז נישט קיין אויסשפרעך, ס'נישט קיין ס'נישט קיין די מציאות פון otd, די מציאות פון זיך אליין פערדזשן פון א קאמיוניטי, פון א פעמילי, פון די אלע זאכן, ס'נישט קיין קיוט זאך. ס'איז א מענטש וואס שרייט, ס'איז א מענטש וואס איז דורכגעגאנגען וואליומס אוו פעין, און דאס איז א פארם אוו סועסייד, קאוז פאר די מאוסט פארט, רוב מענטשן, רובא דרובא מענטשן, דאס לעבן ווערט נישט גרינגער ווען מען אנטלויפט, אזוי איז די פאקט. און מילא כ'רעדט ארום פון א זאך וואס איך ווייס נישט וויאזוי ער קען אפילו ארומרעדן, זייער לייטלי, באט ער טאטשט אויף די פאקט אז ער איז געווארן אביוזט ווען ער איז געווען אין ישיבה אין לאנדאן. ווען דו הערסט אויס די גאנצע שמועס פון אים איז מורא'דיג קלאר דאס איז נישט קיין מענטש וואס איז געווען עפעס א געקומען מיט א פיקחות אז וועגן אמונה שאלות, שאלות אויף די רבונו של עולם, שאלות אויף אידישקייט, שאלות אויף תורה, פארקערט רעדט ער אים ווי ער האט ליב געהאט צו ליינען ספרי צדיקים, ער איז געווען א ווארעמע סאול, און און און ווען נישט געוויסע זאכן געשען צו אים וואלט ער לכאורה קיינמאל נישט דורך געגאנגען די דזשורני. ווען איינער ווערט אביוזט. און מען האט נישט וואו צו גיין, צו וועגן שעם, צו וועגן די אלע זאכן וואס ס'קומט דערמיט, מען לייקנט עס אפ, מען שפייט עס אויס, מען זעט ס'איז א איש מכובד אין די קאמיוניטי, די נעטשרעל זאך איז אז דער מענטש זאל קאמיטן סוסייד, פארוואס? וועגן אביוז. בפרט סעקשועל אביוז, נעמט אוועק דאס די דיגניטי פון א מענטש, אין ענגליש הייסט עס דיגניטי, אין אידיש וואלט מען דאס געזאגט דאס זעלבסשטענדיגשאפט פונעם מענטש ווערט נעלם, ווערט אוועקגעגנבעט, ווערט ארויסגעריסן פון אים, ער פארלירט אזוי ווי מען זאגט אין ענגליש זיין אידענטיטי, ווער ער איז. איינער פארשטייט זיך אלס א אלס א בחור א איינער וואס וויל לערנען ער וויל זיין א ארבעט שטייגער ער וויל זיין צו וואס ס'זאל נישט זיין, קומט א מענטש און זאגט אים דו ביסט גארנישט מער ווי א יוזעבל טוי פאר מיין פלעזשער, נאנדעלעס, יעצט לייג דאס אריין אין די קאנטעקסט פון אידישקייט. ווען מען גייט אין ישיבה לערנט מען פון שמירת עיניים, מען רעדט פון שמירת עיניים, מען רעדט פון זיך אפהיטן, אין חסידישע ישיבות גייט מען אין מקווה, מען רעדט פון גיין אין מקווה, די וויכטיגקייט דערפון, מען רעדט, ביי די מיידלעך רעדט מען פון צניעות. און די וויכטיגקייט דערפון, קומט א מענטש און נישט נאר ווייזט דיך אז דאס איז אלעס שטותים והבלים, דער איז זיראו וועליו פון זיך אפהיטן, נאר ער קומט מיט זיין גאנצע חוצפה, מיט זיין גאנצע גייערס און ער זאגט דיך, נישט נאר איז שמירת עיניים יוסלעס, נישט נאר זיך אפהיטן פון עבירה יוסלעס, א זאך וואס דו זאלסט יו שודנט פעי עטענשאן טו, זאלסט נישט אכטונג געבן דערויף, זאלסט נישט קוקן דערויף, נאר דו אלס א היומען ביאינג ביסטו גארנישט ווערט. דו ביסט סך הכל א פלעזשער מאשין, א מאשין פון תענוגים, די ערגסטע מינע פאר מיך. ווי קען זיך אזא מענטש דרייען? ווי קען אזא מענטש גיין? צו א בריק און דזשאמפן. די גאנצע איידענטיטי, די גאנצע בעליף סיסטעם, די גאנצע יעדע זאך וואס מען ווייסט פון לעבן אלס א אידיש קינד, אלס א אידישער בחור, א חסידישער בחור, האט מען איוועפארעיטעד אזוי ווי א נוקלעאר באם איוועפארעיט, צעגייט אלעס אויף איין אין א ספליט סעקאנד. אלעס וועגן איין רשע האט געדארפט אביסל פלעזשער פאר א מינוט. יא א רשע. א נאצי. און מען רעדט דערפון ביי אונזער קאמיוניטי רעדט מען דערפון כאילו ס'איז א פראבלעם. דאס איז מערדערערס. מערדערערס זיי דערמארדערן נפשות, נשמות. זיי נעמען אוועק, דאס איז נישט קיין, ווען ס'קומט צו סעקשול אביוז ס'איז נישט קיין זאך וואס מען האט עס געטון און מען גייט אן אזוי ווי ער פארציילט, מיילעך פארציילט, די מענטשן וואס האבן אים אביוזט אין לאנדאן זענען נאך געקומען מיט א גאנצע, מען גייט דיך שיקן אויף ארץ ישראל, מען גייט תשובה טון, מען גייט דיך שיקן אויף ארץ ישראל אין ישיבה, צו א גוטע ישיבה, דו רשע וואס דו ביסט, דו נאצי וואס דו ביסט, די נאציס האבן געהארגעט נשמות נפשות, איין מאל האבן זיי געהארגעט. איינער וואס איז א סורווייווער פון סעקשועל אביוז ווערט געהארגעט יעדע צופרי נאכאמאל, ער שטייט אויף און ער דערמאנט זיך איך האב זירא וועליו, איך איך בין גארנישט ווערט אויף די וועלט, נאר צו זיין יענעמס תענוג מאשין. כ'האב נישט קיין ווערטער, די וועג וויאזוי אונז לאזן מיר אראפ דורות מענטשן וואס זענען סעקשועלי אביוזד זאגט די קאמיוניטי, די קהילות, די רעבעס, די רבנים, אנאינטענשענלי, איך רעד חלילה נישט אויף קיין רבנים, אויף קיין לידערשיפ, דאס איז נישט מיין. איך זוך דאס נישט. זיי האבן זייער א שווערע דזשאב. זיי האבן זייער א שווערע דזשאב, סאו איך וויל דאס מקדים זיין. באט די מעסעדזש וואס מענטשן וואס גייען דורך די אביוז באקומען, איין מעסעדזש, איין מעסעדזש באקומען זיי. יור נאט ביסט נישט גענוג וויכטיג, דיין צייט, דיין פעין איז נישט גענוג וויכטיג צו דיעלן דערמיט. און נאך איך וועל נאכאמאל איבערזאגן, די רבנים, די רעבעס, די לידערס, זיי האבן זייער אסאך זאכן צו דיעלן מיט, באט פאר עמך מענטשן וואס זעען וואס מ'זאגט דא, וואס הערן וואס מ'זאגט דא, אונז האבן מיר יא צייט. אויב מען קען וואטשן ווידיאוס אן זיין אינוואלווד אין א אלגעריטעם אויף יוטוב האבן מיר אונז יא צייט. ווען מען גייט און מען זאגט פאר א מענטש צופרי האסט וועליו, גוט מארגן, האסט וועליו, ביסט ווערד דא צו זיין, ביסט ווערד צו הערן וואס דו האסט צו זאגן, פארצייל דארטן ווי מען האט א פראנק האט אים געגעבן אזויפיל חיזוק. און דאס איז שוין געווען נאכדעם ער ער איז שוין ער האט שוין געהאט זיין אוועיקענינג. דאס איז די אנדערע חלק, די אנדערע זאך וואס כ'האב ארויסגענומען פון זיין פון זיין שמועס מיט שלומי זיינס, ווי ער ברענגט ארויס דאס איז נישט געווען קיין פראצעדור, אלס א מענטש וואס האט קיינמאל נישט געוואלט אנטלויפן פון אידישקייט דווקא, ער איז געווען איין. אלערט אוועק פון צירוקומען. און זיין אלערט איז געווען אין פארא ריקאו ווען ער האט געזעהן ווי מ'לאכט אזוי פון די איד. און נאכדעם האט ער געהאט מאטא פראנק דורך א הייליג איד האט אים געגעבן אזויפיל חיזוק ווען עס איז געקומען צו זיין מוזיק. און קוק אן אונז האמיר אלע הנאה דערפון. אונז האמיר אלע הנאה פון מיילעך'ס מוזיק. איינער מער איינער ווייניגער, איך בין נישט די גרעסטע פען פון זיין מוזיק, פון זיין סטייל, באט לעטס פעיס איט, איך האב שוין געזינגען ואהבת לרעך אן אים עס אויסהערן זייער אסאך מאל, ס'איז א קעטשי טון און ס'דערמאנט מיך, לאוו יור פעלאו פרענד, האב ליב א צווייטער אזוי ווי זיך אליינס. אונז האמיר די אביליטי צו מאכן איינעם פילן ווי ער איז ווערדפול ווען מ'וואקט דורך די טענצט ביי שיינע צו מ'וואקט אריין די שטיבלעך ביי שחרית מ'קוקט אן א מענטש אין פנים מ'זאגט אים גוט מארגן ביסט ווערט דא צו זיין היינט אונז ווייסן מיר נישט וועלכע נשמה אונז קענען מיר סעיוון. איך גיי דאס נאך אלץ פאוסטן הגם ס'האט זיך אויסגעשטעלט זייער אנדערש ווי איך האב געוואלט ווי מיין אינישעל פוינט פון די ווידיאו געווען, ס'האט זיך אויסגעדרייט ס'איז געווארן א שטיקל רענט, באט איך האלט ס'איז וויכטיג מענטשן זאלן דאס הערן. ווען מ'זעהט א מענטש זעהט אויס דאון אין בית מדרש. מ'דארף נישט ווערן ענטענגלד אין א קאנווערסעישן, מ'דארף נישט ווערן ביזי, מ'דארף נישט יעצט ווערן טשיף חיזוק אפיסער, באט מ'קען זאגן גוט מארגן. מען קען געבן א ווירטשועל קלאפ אויפן פלייצע. ס'איז ווערט, איך בין גענוג ווערט אז איינער האט מיך געזאגט גוט מארגן. ס'קען סעיוון א לייף. און טו טיי איט אפ ווי מ'זאגט. וועגן דעם זאג איך אז מענטשן וואס גייען או טי די זענען א פארם אוו סועסייד. ביזקאויס די איינער וואס איז פרום, אידיש. האט ווי צו גיין, ער קען זיך אפרייסן פון די פעסט און נישט אנקומען אין וואסער אין ים, באט ס'איז דא מענטשן וואס האבן נישט די אפשן, און אנפארטשענטלי די סוסייד נאמבערס ביי אונז גייען ארויף, ס'איז שוידערליך צו הערן, אינגעלייט מיט קינדער, בחורים וואס האבן נאכנישט געהאט קיין טשענס צו לעבן, מיידלעך וואס האבן נאכנישט געהאט קיין טשענס צו לעבן. טאטעס פון קינדער, טאטעס פון בחורים, מידל עידזש אינגעלייט, די פרעשור איז צופיל. איך קען נישט האבן קיין קאמפלעינטס אויף לידערשיפ ביקאויס ס'איז א שווערע דזשאב צו זיין אין לידערשיפ און איך וויל עס נישט. באט אויב האבן מיר אונז די פרעזענס אוו מיינד צו טראכטן קלאר פאר א מינוט, לאמיר זאגן גוט מארגן פאר מענטשן, ווען איינער קומט צו אין שול און זאגט כלו כל הקיצין איך דארף אביסל העלפ, דריי אים נישט אוועק, מאך א פאון קאל צו אן ארגענעזעישן, ס'איז דאך דא אזוי פיל היינט. כ'האף אז ס'איז געמאכט ביז דא, און אויב יא, שכוח, איך דאנק דיך. לייק, סובסקרייב און שעיר. האב א געוואלדיגן טאג. שכוח.